Тагын тауга менәсе була инде. Көн саен кардио. Кикреп катырмын ахрысы инде мин. Сәлами, дирән җәми. Сәләви дигән кебек. Була инде. Бу бит тормыш дигән кебек. Эй, сәлам. Балконнары шундый тар. Җәмәгать, мин монда бит әле үземнең гарлыгымны сөйләмәдем. Бөтенләй онытып җибәргәнмен. Гомумән, көнем ничек башланганын сөйләп китим әле. Туктале, болай булмас. Кыскасы, мин бүген 4 сәгать йоклаган кеше. Бүген иртән сәгать 10-нарда Муданияга килеп төштек. Диңгез автобусы белән Истанбулдан килеп утырдым. Маршрутка белән Бурсага утырып килдем. Һәм минем Истанбул картым монда Бурсада әлбәттә эшләми. Бурсаның үзенең Бурса карт дигән бер картасы бар икән. Ул карта метрода, автобусларда, трамвайларда йөрергә. Исәпләнгән инде ул. Ул картаны алырга кирәк терминалдан, әйме? Һәм менә шунда иң кызыгы башланды да. Ул терминал 20 лира кабул итә. Минем наличкам юк бит инде 20 лирам. 50 не тыгам, 50 не кабул итми төкереп бәрә. 50 лираны ваклаттым. Ике унлык тыгып карыйм. Унны суырып алды да икенче унлыкны кабул итми. Әйтәм, бу нинди хәл бу? Тибеп кертмәкче юк, булмый. Аннары артта торучы бер кыз әйтә, ул ди, бары тик 20 лиралыкны гына кабул итә ди. Ике унлык тыгып булмый ди. Мәйтәм, шулаймы ни? Мәйтәм, алайса синең 20 лираң бармы? Бирә миңа мәйтәм. Анарга ике унлык бирдем, анардан 20 не алдым. Сүз уңаеннан монда да девяткалар бар. Четкий катафотлар тора. Антистатик кайда? Нигә сынып тормый? Колхоз булгач, колхоз булырга тиеш бит инде ул. Кыздан 20 лираны алдым да кертеп җибәрдем, суырып алды шундук. Кире чыгарып бирмәде. Картаны төкерде. Картаны алдым ниһаять. Аннарысын картага акча салырга маташам бит инде. Картаны куйдым. 50-не тыгам. 50-не төкерә дә төкерә, төкерә дә төкерә. Болай да тыгам, тегеләй дә тыгам. Әйләндереп тә тыгып карыйм бит инде. Тотып та карыйм, чыкмасын дип. Юк, булмый инде. Нинди җан булдың соң син мәйдә? Гарьләнеп беттем. Шулай маташ атыргачтан тәки түләдем. Сүз уңаеннан, монда метро бәясе арзанрак икән. Бездә Истанбулда 16 лира, хәтта 17-гә якын. Монда 6 чамасы. Бермә бер әзрәк. Хәт шунысы булса да шатландырды. Булды. Зарландым. Күңелем тыныч. Таулар матур. Үргә менү рәхәт түгел. Күрәсезме, җәмәгать? Күрәсезме, кая менеп китә? Менә Алла теләсә иртәгә, бүген түгел, монда киләчәкбез. Һәм туп-туры өскә карап менеп китәчәкбез дип уйлыйм. Ә бүгенгә бәясен белергә кирәк. Кесәбез ничә сумга бушар икән? Ха, белеп китик әле. Юл уңаеннан. Һәм юл уңае булды инде бу. Ничә чакрым искә атлау. Короче, кыскасы җәмәгать. Әгәр дә кимлегегез бар икән, икамәт, шул уңаймы, утыру мизни, төрек паспортыгыз бар икән, 90 лира. Әгәр дә сез чит ил кешесе икән, бер нәрсәгез юк икән, турист икән, 300 лира. 300! Икс 300 3 тапкыр күбрәк башка сыймаслык әйбер. Менеп төшер өчен 1200 сум турист булсаң, үзләренеке булса 360 сум. Төрекләр акча эшли белә. Но минем кемлегем бар, ләкин шулай да туристларны жәллим инде мин. 3 тапкыр күбрәк, 3 тапкырдан да күбрәк әле, 3 тә 33 тапкыр күбрәк, мин сиңа әйтим. Башка сыймаслык әйбер. Аңлавымча, монда автобуслар йөри. Иртәгә болай үлә бетә җәя бармаячакбыз инде 100%. Менә шунда бер кая киләбез, утырабыз. Җәмәгать юллары нинди киң, әйме? Кара. 3 машина сыярлык, хәтта 4-не дә сыйдырып була. Бу әллә ни бай районнар түгел. Фәкыйр районнар, ләкин шуңа карамастан монда юллар барыбер Стамбулга караганда күпкә киңрәк. Аңа хәтле кысан түгел. Миңа дисәм, монда берәр бәләкәй генә арба кирәк. яки тәгәрмәчле тас яки колясканың астайымы шуңа такта куясың да сыдырасың тормозларда булса яхшы инде дә ул бәт булыр иде кызык балачак булса һичшиксез шулай итәр идек монда машиналар бар инде барын анысы проблема түгел анысы аны килеп терәлгәч кечкенә проблемага әйләнә карагыз нинди көлтрәфен Чаклы бәләкәй генә. Әле педальләре дә бар. Үзенең генә хәле җитмәсә булышырга кирәк булачак. Тауганның инде басып әйләндерәсең бит инде. Изеп болай иттереп бөтен гәүдәң белән басып, рулен тартып. Ах, күз алдыма китердем. Мондый тауларда йөри торган әйбер түгел бу. Сулга камера тоткач кына тавыш чыга. Машиналар йөри башлый. Бірақ трактор ахырып чыга. Мин монда тавык дөнәр эләктердем, әйме кереп алдым. Сөйләшә торгач, син каян тегеләй болай, мәйтәм, Татарстаннан, татар, китер алдыннан айран бирделәр миңа өстәмә. Бонус. Төрек халкы шундый ни инде лайма, менә бер карасаң, шундый кунакчыл, шундый сөйләшергә яратучан һәм вакыт-вакыт шундый әйберләр дә бирәләр сиңа, бонуслар да бирәләр бушлай. Күңелеңне күрә беләләр инде. Кабул итәбез. Бурсага плюс бер балл. Аерым салкын, бармак ошый. Учым яна, дүнәр кайнар. Дүнәр әгелдәгечә коры инде. Сугышы җитеп бетми. Төрекләрнең проблемасы бар, алар дүнәрләрне бик коры ясыйлар. Ә дисәң, проблема да түгел инде, ул үзенчәлек инде. Ягъни алар дүнәрләрне айран белән ашый бит инде. Һәм соус салмый шуңа күрә. Ите тәмле. Эчендә салаты да әйбәт, но коры. Бигрәк тә камыры да коры булгачтан шып иттереп ята торган әйбер түгел. Бурсада тротуарлар киң, йөрү рәхәт дип кенә мактаган идем. Мә сиңа. Шундук. Әнә тегендә агачы да тора, күтәрелек түгел. Әнә тегендә багана тора, күз тиде. Болдырдым. Менә бу туры Истанбул охшаган. Истанбул шире йоткан монда. Багана тырпаеп тора юл уртасында. Менә монда ничек сыярга кирәк, әйме? Огынып егылмышы гына. Дөнәремне ашавымны дәвам итәм нәрсә дим. Нинди хәчтерәпәндри, тук-тук. Карап калды мина. Мин борылып карадым, ул миңа борылып карамады микән белер өчен. Ә ул борылып карады, мин борылып караганымны Үзең дәвам итәсең. Карайсың моның шрифтына язылышына, әйме? Нидер вандаллар ясап киткән кебек, граффити кебек. Иртәнгә хәтле монда дигән. Ябалагы нормально ясалган. Бусы бөтенләй граффитига охшаган. Бер-берсенә туры килеп бетми. Диссонанс уята такскасы. Шуңа да бәйләнеп китим әле. Бигрәк зур китапханә бу. Моның хәтле зур китапханә күргәнем юк әле минем. Әле астында парковкасы да бар. Шәхсән мин кагаз китап тотып укырга яратмыйм. Җеннәрем чыга. Минем электрон китабым бар. Электронные чернила дип атала. Менә шундый. Менә аны укырга яратам мин. Бик уңайлы. Бик рәхәт. Үзләр дә армый. Караңгыда да укып була, аның подсветкасы бар. Гади кагаз китапны тотып, укый алганым юк минем. Бик уңайсыз, бик җайсыз. Шундый бизигем бар инде минем. Так, җәмәгать. Метрога утырабыз да, бер авылга барып кайтабыз хәзер. Сез уңаенда менә бу машиналар карбюраторлы. Шалтыр-путыр килеп йөри. Исләреннән үк таныйм. Чекме? Бер, бердән бер кеше бу. Бурсада гына видеога төшермә диюче. Бөтенесе дә төшерттірә, бусы төшерттірмей. Алайса сиңа сорау, ни чуртыңа җырлыйсың соң син шундый җәмгыяти урыннарда? Әгәр сине төшерергә дә ярамый икән. Бу бер сорау. Ләкин аны яклап икенче әйбер әйтә алам. Бәлки ул куркадыр, аны төшереп мин берәк кая җибәрермен дип. Әйме ул куркадыр, бәлки аны күрерләр һәм җәзага тартырлар, штраф салырлар дип. Бәлки. Туктап та тормады. Садары да узды, мин сиңа әйтим. Монда көзгеләр бар. Нурлы йөзләребезне карыйк әле. Ярый инде шунда. Чәчләр агара. Тиздән буяна башлармын инде мин. Өсте агара, ямбызлары агара. Бетте баш инде. Метро тукталды да. Кире китте. Кызык булды әле бу. Тегеннән монда йөрибез инде без бүген көне буе. Карыйбыз, бу метро теге якка таба китәчәк, мартка таба, әллә алга барачакмы? Алга барса кызык була инде бу. Аңлашылмый торган була. Кая бара бу? Нәрсә эшләп йөри? Артка китте. Димәк, без сынап утырырга кирәк. Ә бесе мөгаен, шулай ук тегендә хәтле бара да яңадан артка китәдер инде, әйме? Боларның метро системалары бик кызык. Юл уртасында алды да артка китте. Что такое? Ну, прикольно. Урыслар пошли. Икенче метрога кереп утырдым. Һәрбесен карыйбыз. Берсе дә артка китәр микән? Әллә алга барыр микән? Кешеләр чыга инде, җәмәгать. Без дә чыгыйк микән инде? Әйдә кызык өчен тәҗрибә үткәреп карыйк әле. Алга китсә яхшы булачак, артка китсә кызык булачак. Җәмәгать яңа гына вагон вожатыйның тегендә таба чапканын күрдем. Шуңа күрә чыгып таярга кирәк моннан. Кире китәчәк бу. Әйтте диясен, менә карап тор. Миңа әнә теге якка барырга кирәк. Ә бу менә тегендә китәчәк хәер. 100%. Бу яктан килгәне имәйме, менә монда килде дә тегендә артка таба сыдырды. Хәер теге станциядән монда килдем яңада. Менә бу поезд белән, әйме? Бу поезд хәер монда килде дә яңадан артка китәр ахрысы. Йөриләр баш катырып. Мәгънәсезләр. Хәяле? Әйе. Артка китә. Нинди мәгънәсез системадыр бу җәмәгать, мин аңламыйм. Икесе дә монда килә дә, икесе дә артка китә. Ә бу башка эш. Барып җиттек бит, әй. Тагын тау инде җәмәгать. Тагын үргә каршы менергә. Гарык булдым диеп әйтә алмыйм, ләкин шуңа якынлаша. Шык берне баганага түрек генийлары. Әфәрин, хуплыйм. Икене куярга кирәк, бөтенләй сыеп булмасын өчен. Җәмәгать менә бу чын сәяхәткә охшый башлады. Кулда таш нигә? Чөнки менә монда эт бардыр дип уйлыйм мин. Арттан килеп чыкса, бераз тешләрен турайтыр өчен. Алганем, бераз булса да яхшы шешләргә. Хайваннар безнең кеше туганнарыбыз диләр бит, шуңа күрә ярдәм итәргә кирәк кайчак. Күренешләр бөтенләй утаймы? Болытлар гына бераз гына күренешне боза, караңгылата, ләкин барыбер ниндидер атмосфера өсти, үзенчәлекле вайб бирә хәзергечә әйтсәң. Юл тулы сарык буга. Яхшы инде аю буга булмагач. Анан кара ул урман. Ә мин урманны яратмыйм. Миңа дисә, бу юл бик иске. Чөнки ул таштан ясалган, күрәсеңме? Таш салганнар. Һәм аның ташлары да әллә нинди искегә охшаган. Яңа салынган түгел. Бу моңа шул солтаннар вакытыннан калган нәрсәдер инде. Мин белеп әйтмим, былай гына әйтәм. 4 чакрым тәпил исә, беләсеңме? Үргә каршы. Ләкин минем шундый фикерем бар, э, Улудахка өскә менергә җәяү 30 чакрым. Әй, 30 чакрым дивана. 30 чакрым менеп буламы соң инде үргә каршы җәяү? Сарык. Бер атна вакытың булса менерсең. Монда терәткечләре җитеп бетми. Бар булырга тиеш. Ә, метр саен. Шпилькалары гына калган. Косяк. Серпантиннан җәяү йөргәнем юк әле минем. Миңа дисә болай иттергә кирәкми. Миңа дисә бу куркынычсыз түгел. Чөнки борылган вакытта сине дә борып китергә мөмкиннәр. Менә күрсәтәм үз мисалымда. Читкәрәк чыгыйк әле. Ул мине күрми чөнки. Менә ул бара. Һәм алар мине күрмиләр. Мин аның тавышын ишетәм. Шуңа күрә чынлап та Сыдырып очырырга мөмкиннәр. Ә кеше юлы юк. Менә күрәсеңме? Ничек шып киләләр алар. Юкса 30 белән генә барыгыз дигән. 30. Ул 30 белән килми иде, бер 50 белән килә. Хайван. Яни син әйтермен дә тотып ярыр да, җөрер аннары соң утыра алмыйча. Безнеңчә кычытканнар үсә. Шага микән? Шага микән? Юк. Инәйләрен коеп бетергәннәр, хәчтерүшләр. Безнекеләр булса шундук кулсыз кала иде инде, шунда коелып кала иде бөтен сөякләрең белән бергә. Боларны кәз генә дә чакмый. Карале, мин монда тагын бер әйбер уйладым бит. Бардым, бардым, бардым да, бераз хәл бетте дә. Ник мин гел җәяү йөрим? Ник мин автобуслар белән барырга мөмкинлек була торып җәяү барам? Кем аңлата ала? Менә мин метродан төштем дә туп-туры авылга таба киттем. Юкса менә монда, менә кара, менә, менә күрәсең? Менә далмушлар йөреп тора. Маршруткалар. Алар бит инде аска төшә икән, димәк өскә дә менә. Ник мин үле бетә этләнеп шулай җәяү йөримдер ул? Үргә каршы таныклык алганнан бирле мин шулай машинада йөргәнгә күрә, минем маршруткада йөреп була дигән әйбер гомумән башта юк ахрысы. Теге, беләсеңме? Минем башта бар автобусда йөри алам дигән әйбер. Шәһәрдән шәһәргә. Чөнки мин шәһәрдән шәһәргә күп йөрдем автобусда. Ләкин менә шәһәр эчендә маршруткада йөреп була дигән әйбер минем гомумән башта да юк. Чөнки мин Чаллыда да машина булмаган чакларда мин җәяү йөри идем. Ләкин бөтенләй килеп терәлсә таксига утырып китә идем. Ләкин маршруткада йөргән булмагачтан монда да андай бер юк ахрысы. Минем башта андай бер юк. Нәвә кызык. Күпме яшәп. Юху! Шулар бийләр. Минем бигрәк хәл калмады инде монда кушылырын.

50-дән алып 200 меңгә хәтле чыгам. Авылга кергәнчә шундук безне зират каршылый. Шундук исеңә төшерәләр кемлегеңне, онытмасын өчен, кайда нәрсә эшләп йөргәнеңне. Ара бире булса, монда гына диләр, төртеп күрсәтәләр. Җәмәгать киткәндә менә моңа утырачакбыз. Метрога хәтле бара диде. Сәгать 10-га хәтле йөрибез диде. 8 генә лира ди. Котылабыз алла теләсә. Килеп җиттем бит, әй.

Иләре җәмәгать таштан һәм нәрсә икән бу? Цемент түгел инде бу. Агач кисәге дә тыгып куйганнар, карас яна. Кыскасы таш, такта, бераз наваз һәм идеально. Кереп карыйсы менә монда. Эчендә миңа дисә күпкә кызыграк. Ну, керттермәсләр инде. Үзең керсәң бик матур түгел инде. Бөтенләй оятсызлык булачак. Бу авылда җәмәгать кешеләр яши. Алар монда бар. Ташландык авыл түгел. Һәм аларның төп керемнәре ул әйбер сату. Менә мисалга май саталар ахрысы, баллар, тәмлеккечләр һәм шуның белән көн күрәләр болар. Беләсеңме, теге э, тынчу ис юк, барыбер чисталык сизелә, барыбер юалар ахрысы, чистартып торалар. Мондый ташта аягың тайып китсә, сынырга да мөмкин. Шокырлы. Тырпаеп торгычлы. Менә мондый шлепкида мин йөрмәсәем. Әле мин монда кроссовки белән дә бик уңайсыз йөрим. Тракторлары кызык, кузовы юк. Надо утырып барганбыз әллә? Малайның тегермәче шортласа, әмма икегә бүләчәк. Хәтта мәктәпләре дә бар. Ягъни монда балалар да күп. Мәктәп төзерлек булгач инде. Китик, җәмәгать. Утырыйк та сыдырыйк. Бу кеше бигрәк үлемсез ахрысы. Бу да җәмәгать бурсының иң күп кешеле урыныдыр. Шуңа карамастан, бу такси белән чагыштырганда бер 3 тапкыр кешесезрәк. Шулай ук урамның ике ягында да мындай кибетләр урнашкан. Натуральный такси мин кыскасы. Менә бу кызның башында ике кызыл нәстәкәй бар бит әйме. Менә шундый ук нәстәкәй, ләкин кара төстә менә монда. Мин дә шундый берне кискәләп, менә монда чорнап куйдым. Һәм сүз уңаеннан бик яхшы булыша икән. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать Бурсадагы беренче көн. Менә шулай иттереп узды, мин сиңа әйтим. Шуңа күрә җәмәгать. Лайклар куегыз әйме. Аннары соң аннан ары Бу видеоны дусларыгызга җибәрегез. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм иртәгә хәтле.